Togo Presbyteria Nyanyuie Hame Agonyɔgbo Agbetikɔ Presbyteria Nyanyuie Hame Ŋutinya tso ƒe akpe ɖeka alafa anyi bla asieke vɔ atɔ̃ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ atɔ nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Axa etɔ̃lia. Mawunya ƒe agbo nyɔgbo vava le gɔmedzedzea me. Gbãtɔ, afɔɖeɖe gbãtɔwo, esi Bremen Mission mawunya dɔgbedea gbãtɔwo va ɖo ʋetoɖoƒe Afrika ƒuta le ƒe. akpe ɖeka alafa enyi blaene-vɔ-adrelia me la, woyi ɖadze dɔa gɔme le Peki. Tso afi ma dɔa ɖo ta Keta ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaatɔ̃-vɔ-etɔ̃, Waya ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaatɔ̃ vɔ atɔ̃, Anyako ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaatɔ̃ vɔ adre, Ho ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaatɔ̃ vɔ asieke. Eya yome woɖoe be yewoayi mawunyakaka la dzi ɖo ta anyiehe kple ɣedzeƒe gome, ale le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaatɔ̃ vɔ enyi lea me la, Bernard Schlegel ɖi tsa tso waya de agɔtime nuto me le esime Steinmann kple Kohlhammer tso waya la la ke ɖi ke ɖi tsa de agu nutome vevitɔ agu nyɔgbo. Le ƒe akpe ɖeka alafa anyi blaatɔ̃ vɔ asiekɛlia me la, Hornberger ɖi tsa tso ho to amedzɔƒe xɔxɔe gobe atakpame ele kpali me kple agu, eye wogatrɔ va Waya. Egawɔ mɔzɔzɔ de agu kple atakpa me le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaade vɔ etɔ̃lia kple ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaade vɔ atɔ̃lia me. Ashantiʋa si va eme tso ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaade vɔ asieke lia va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa enyi a ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaadre vɔ enelia esime wogbã mission nɔƒe aɖewo eye dɔgbedɛawo kpɔ fukpekpe geɖe le la, ʋetɔtɔ kple dometsotso vi aɖe va dɔa me. Gake nuwo gayi edzi abe tsã ene. Ale le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bla enyilia me la, Ernest Burgi ɖi ta de agu, tɔve kple ŋɔtiɛ. Le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bla enyi vɔ enyilia me la, egaɖi ta to tso Keta de Lome, tɔve, tevie, ŋɔtiɛ, agu kple ho. Le tsaɖiɖi sia megbee woŋlɔ nu ku ɖe eƒe ŋkuléle ɖe enu ŋu kple nuteƒekpɔkpɔ ŋu hede dzesi be le yeƒe nukpɔkpɔ nu la, anyo be woaɖo mission nɔƒe ɖe Lomegba eye eya yome ɖe Tɔve kple Agu. Ke esi Mission dɔdzikpɔlagã Franz Michael Zahn le Bremen xlẽ eƒe nuŋɔŋlɔa la, eɖoe be woadze egɔme le Tove, mise gɔme be Mission Tove, si didi tso ƒuta gbɔ kilomita blaetɔ̃ lɔƒo la gbã. Ale woɖo katekistewo abe Albert Binder tso Tɔve le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ etɔ̃lia ƒe afɔfie alo April me. Andreas aku ɖe Lome le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ atɔ̃lia me. Ƒe ɖeka alafa asieke blaatɔ̃lia ƒe dzodze alo February me eye John tee ɖe agunyɔgbo le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ atɔ̃lia ma ke ƒe afɔfie alo April me. Hafi ne dɔgbedeawo nade asi tsatsa me la, woɖoe be ʋea ɖo woɖoe be yewoaɖi tsa ade teƒe alo du siwo medzi me ɖevi siwo woxɔ ƒle le amesitsalawo si la tso gbã. Ɖevi siawo dometɔ ɖekae nye Yao Zhao tso Agu Nyɔgbodalave le Yebua ƒomea me. Le Yebua ƒomea me. Wogblɔ be le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bladelia me le esi woxɔ ƒe ade la, amesitsalawo lée le liatɔ alo tɔsisi si le Nyɔgbodalave nu hekplɔe dzoe. Mission dɔgodeawo xɔe ƒle le Anyako le ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaadẽlia me ma eh, le blaadĩ akpe ɖeka alafa enyi blaadẽlia me ƒe tedoxe alo mars me. Osɔfo Dr. Mallet ye ɖo ga si wotsɔ xɔe ƒle ɖo ɖa tso Bremen. Nu sia wɔe be wova tsɔ Osɔfo sia ƒe ŋkɔ nɛ abe via ene. Míase ɖe teƒe ya na mi nɔvi lɔlɔ̃wo, ke ne etsɔ be wolɔ̃a, míagayi edzi le axa atɔ̃lia me lɔ. Nye nyanu, nye nyaxlẽla, nye nɔvi suetɔ kekeake, Charlevy Simple International, plus de 128. Wotrɔ bɔkɔɔ na mi.